Right, ndinokutenda imisi nenguva yatawana kuti timbogoverana shoko handiti
right tisingandopedza nguva nhasi ndinongobata nyaya inoti dzimbei kana kuti remembi chani Hello. Let remember chana. Robata nyaya forgiveness. Chinhu chinonzi kuregerera. Hallelujah. Amen.
Ndofunga munhu wese akanzwa kambo kachibwana anonzi take sure zamani. Kana nokaziva kuti ndinokuregerera in advance. Kuregerera in advance. Yes. saka panapa nhasi ndoda kuti after this sermon tinofanira kunge takugona kuregerera vanhu in advance zviitese amen hallo amen tinofanira kunge takuregerera vanhu ina chinhu chandoda kuti ndiburitse panyaya yekuregerera chinoita kuti munhu ukwanise kuregerera munhu pane nyaya one anoda kuti munzwisisa anoregerera ndiye atadzirwa maibata anoregerera ndiye aita sei yes kana usina kutadzirwa hapana nidi yekuti uregerere munhu asi kana uchinge watadzirwa takutanga tora nyaya yekuregerera manje haleluya amen
And be a kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake is forgiving you. Yes.
Mugara maenda Colossians chapter 3 from verse 8 to verse 15. Hallelujah. Tikanganwirane sekukanganwirwa kwatakaitwawo naKristu. we need to forgive sekuregererwa kwatakaitwawo nakristu haleluya amen vanhu vazhinji vari kutadza kufamba in their spiritual walk nokuda kwechinhu chinonzi kusaregerera haleluya amen Dzimba zhinji kana kuti mamarriages mazhinji adambuka kana kuti aparadzika nokuda kwechinhu chinonzi kusaregerera. Ushamwari huzhinji pano panyika hwadambuka nokuda kwechinhu chinonzi kusaregerera. zvichireva kuti chinhu chinonzi kusaregerera imhodzi yakashata yapinda pakati pavanhu iri kuparadzanisa dzimba dzavanhu iri kuparadzanisa ukama hwavanhu iri kuparadzanisa ukama hwavanhu namwari haleluya amen chapter yataura we need to forgive as we were forgiven by our lord jesus meaning kuti kana tichinge taakurarama taku new testament its an obligation yekuti iwewe munhu unofanira kuti uregerere Hallelujah.
Amen. Either you like it or you don't like it, you have to. Yes. Hallelujah.
Amen.
Nambotara pekutanga ndikati munhu anoregerera ndeanenge atadzirwa kana usina kutadzirwa hauregereri kana taakutaura nenyaya yechinhu chinonzi kuregerera mukaona ndava yamba menyu ndakuti amai regererai baba it means pane problem iripo haleluya
ukaona ndauya kubasa kwako Ndakukuti regerera boss wako kana kuti regerera waunoshanda naye musemu office imomo. It means pane problem iripo. Of which word isingadi kunzikwa nevanhu iwe dzekuti pane problem. Tiri tese? Kana ndikashanya kuba kwako ndiine nyaya yekuti muve nekuregererana pakati pemukadzi nemurume hapana chitsotsi ipapo zvinoreva kuti pane dambudziko riripo dambudziko iroro ndiro randauya naro pandauya naro ndipo pandakuti kuti zviite munew testament kunyange zvazvo baba matadzirwa naamai asi kuri kufanira kuti muita sei muvaregerere kuregerera in advance hallo meaning kuti tichibva pano our thing ndiye kuregerera in advance uchisvika kubasa no matter unga usingaonani nabosi wako the thing is kuregerera ina kana ndakutora nyaya yedivance nditora zvezvinhu zvausati watadzirwa nditora zveproblem isati yapo problem isati yabatika ndinotenda ndiri kunzwikwa colossians chapter 3 from verse 8 to verse 15

Haleluya. Kana munhu achinge akunzi amukristu zviri kureva kuti haasisiri munhu wekare asi amunhu mutsva. Ndakamboverenga last week but one varoma chapter 12 yaiti musafananidzwa nenyika haleluya asi panapa this chapter iri kuti tiri kufanira kuti tifananidzwe newakatisika kwekupedzisira kwechapter iyi iri kubva yati tinofanira kuti tiregerere sekuregererwawo kwatakaitwa nakristu haleluya
kristu nyaya yakambenge yakambira sei kuti Kristu azotiregerera. Shoko rinoti hakuna kana mumwe chete anonzi haazi mutadzi. Haleluya. Amen.
Kuuya kwedu kuna Kristu hakusi kugona kwedu but it's by grace. Haleluya. Amen.
Kana tati by grace zviri kureva kuti iwewe state yawakanga uri before Christ yakanga ichityisa nokuti yakanga yakazara zvinonzi zvivi asi ndoo pari kunzi kristu haana kutarisa kuti mhosva yako yakanga yakamira sei asi chaakaita ndechekuti akakwanisa kukuregerera haleluya ndopakuchinzi nechakuta ngatichiregerei vanotitadzira sekuregererwawo kwatakaitwa nakristu kana munhu uchiziva kuti jesu kristu akakuregerera you are obligated also to forgive other people Tiritezera. Ndambotaura ndikati kana taakutaura nyaya yekuregerera ndichinge ndapinda mumba ndichitaura namai nababa zviri kureva kuti paine problem ndizvo mubvunzo wangu unoti problem kana tiri mumba inotanga sei problem kana tiri kubasa inotanga sei problem kana tichinge Tine madzishamwari edu inotanga sei kuti tizoti pakati pangu naachitsuro pane problemu iripo zvinenge zvatanga sei aleluya chii chinokonzeresa kusanzwisisana mukaverenga bhaibheri zvakanaka from genesis chapter 1 to genesis chapter 3 Hamumboone masquabbles emudzimba, hamumboone kunetsana kwemadzishamwari, hamumboone kunetsana kwamai nababa, hamumboone kunetsana kwabhosi nesubordinate yake. Asi izvi zvose tinozozviona after Genesis chapter 3. So chii chinombokonzeresa kusanzwanana? Chii chinombokonzeresa maproblems? Hallelujah. Hallelujah. The answer is sin. The moment Adam and Eve vapinda musin kana kuti vatadzira Mwari, maproblems ese akabva atanga kuapinda. tiri kunzwanana maproblems ese akabata kuita sei the first sign yeproblem tineiona pana abel and cain when abel was killed by his brother cain kutanga kwechi haleluya saka ndikuti inini mugarden of eden makanga musina maproblems before the fall of man mugadheni of eden makanga muine unity mugadheni of eden makanga muine peace kana tichitaura nyaya dzemarriage eve was the most submissive woman mumba mumarriage hallo adam was the most loving husband mumarriage but problem tiri kuzoiwana after the fall of man hallo chii chiri kumboitika ndakataura ini ndikati munhu is a tripartite being kana kuti munhu ari muutatu ane inonzi a spirit a soul and a body hallo zvinhu zvitatu izvi zviri pamunhu mumwe chete zvakadhizainwa kuti your spirit ive in control of your soul and in control of your body ndikunzwika zvinhu zvingani spirit soul and body pazvinhu zvitatu izvi the spirit yakadesignwa namwari kuti ive in control yezvinhu zviviri izvi hallo so before the fall of man spirit ndo yainge iri in control but the moment chinhu chinonzi munhu chapa makeys kuna satani the vice versa was true instead yekuti spirit icontrole the soul and the body the body ndiyo yakange yakucontrola the soul and the spirit saka zviri kureva kuti after the fall of man body yemunhu

wakurarama munonzi nyama haleluya saka zvazvinoita ndezvokuda izvi to overcome maproblems tinofanira kuallowa the spirit which is inside of us to take control over our body and over our souls haleluya flesh yakaitira chinhu wani the moment yaunorarama uri muflesh kana kuti uri munyama chinhu chinonzi flesh chine midzi hallo chinhu chinonzi flesh chine chi chine midzi chinhu chinonzi flesh chakafanana nemuti muti kana uri mudiki paunobuda its very easy kugobora midzi yacho hallo its very easy kugobora midzi yacho But the moment muti waunokura yahunde mumunda mako it's very difficult kuti ukwanise kubvisa midzi iyoyo hallo so we better get rid of the root of the flesh before that flesh grows Tanzunga yake. Amen. Tinofanira kuchenjerera midzi yechinhu chinonzi nyama kana mudzi iwoyo muti iwoyo uchiri mudiki nekuti ukazoda kuubvisa wakura inoita problem. Hello. Amen.
So the moment yekuti the roots of sin painogrowa the roots of the flesh painogrowa inside you pane problem iripo you know the moment yekuti muti iwoyo unoramba uchikura unoramba uchiprodusa zvibereko muupenyu hwani muupenyu hwako

tsvagai chinhu chinonzi peace nemunhu wese haleluya hei tikatadza kubatisisa chinhu chandiri kutaura nometa kuti wakadanwa zvakadini une kolingi yakakura sei zvinhu izvozvo zvinokukanganisa kufamba mukolingi yako haleluya zvinhu izvozvo zvinokukanganisa kufamba mukolingi yani yako ndio pari kunzi newedi seek peace With all men without which no man shall see the Lord. Nomete ndibosi kubasa seek peace. Nomete ndimai vakakuzvara tsvaga rugare. Nomete ndibaba wakakuzvara tsvaga rugare nometa ndimukoma waunobarwa mumba naye tsvaga rugare nometa inetsido yako yaunogara nayo tsvaga rugare nometa munhu waunosangana naye mukombi waunogara next to pokwaari mukombi tsvaga rugare haleluya the moment takukwanisa kugara nepeace pavanhu vese vatinosangana navo muupenyu hwedu zvinhu zvese zvaita hallo saka zvazvinoita ndezvekuti pisi haitangire muchechi pisi inotangira kumba pisi inotangira kupi kana uina baba mumba tsvaga pisi nababa kana uina mai mumba tsvaga pisi namai kureva kuti dzimba dzedu dzinofanira kugara dzine mufaro Halo. Amen.
Kwete kuti tigare everyday tikotara mavhesi ekuti ingoti mufaro medzi kana muchirwa nemedzo mizhinji nekuti medzo mizhinji inounza kutsungirira kuunza kutsungirira kunounza whatever zvakunounza. Hallelujah. Nyaya iripo ndeyekuti let's have peace in our homes. Let's have peace mumakombi. Let's have peace mumabasa. Let's have peace wherever we are. Peace patiri. Let's have peace. Hello.
Identity yako paunenge wakagarisana nevamwe mudzimba yakamira sei? Are you a man of peace? Are you a woman of peace? Hello. Amen. ngatitsvagei rugare nevanhu vese verse 15 ndopainoti
looking diligently lest any man fail of the grace of god mm. lest any root of bitterness springing up trouble you and thereby men be defiled
paregedze kuva nemunhu unosvibiswa nokuda kwechinhu chinonzi bitterness bhaibheri reshona rinoti mudzi wokuvara haleluya handibvi pabitterness handibvi pai yes tinofanira kuovhakama chinhu chinonzi bitterness tinofanira kuovhakama kuti ukaona munhu unomusipa woti munhu ndakamuvenga Tinofanira kuovhakama kuti ukaona baba mukuru vekumusha wovasvipa woti ndivo vari kundiroya wotogara uine chigumbu wakatosungira hallo iyi inonyanya afekta kumadzimai especially here in zimbabwe vanotaura kuti changu chigumbu ndakasungira ndichaudza sekuru kana vauya tiri kunzwanana yes bhaibheri riri kuti tiregedze kusvibiswa nokuda kwebitterness mumwe munhu anoita bita ari bita towadzi mwana wake chaiye wakagara mumwe munhu ari bita towadzi baba vake chaiye vakamubereka hallo inini chinhu chandakaramba even mukabvunza munema anokutaurira chinhu chandakaramba ndichekuti ndikaenda lese ndaenda kumusha ndoudzwa unzii Apo ndipa ninga apo apa jiwe sadza. Nenda ndono padya ipapa. Tunzanana. Why? I, I'm trying to seek peace with all men. Pane vanhu vazhinji vekuti hamhorise wekwake. Inoterwa neBhaibheri ichinzi da wekwako. Haakwanise kuita sei? Yes, it's good. Last week pastor vakabata nyaya yelove. Ende ndakafarira chinhu one. Love neforgiveness zvinoenderana. Tikugonana. Amen.
If you don't love me, you cannot forgive me. Tirikeze. Amen. Chinhu chinokudriver kuti ude kuti kuti ukwanise kuregerera love. Ende rega ndikutaurire love ine mhando nhatu. Tikugonana. Amen. Love ine mhando ngani?
The Bible rinobudisa mhando nhatu. Ndakambotaura ndikati Ndambozvitaura kumashure apa ndikati munhu is a tripartite being ane spirit, soul and body. Muspirit ndipo munobuda mhando yerudo inonzi God kind of love inonzi agape. Hallo?
Musoul munobuda imwe mhando irimo inonzi ida anokudawo. Tinokudanana? Ida anokudawo. Ndo imwe mhando inobuda pai? musoro mubhodhi mune mhando irimo inobuda zvakare mubhodhi halo mhando yerudo yekuti baba namai vanokwanisa kugarisana tiriteserana imhando ngani baba namai kugarisana mumba haizi agape tiritese halo zatochiona baba vakahurirwa vanodzinga mukadzi bhozi rudo rudo rwacho rune maconditions Tritese. Yes. Asi baba vakazohura havadi kudzingwa, havadi kudzingwa manje. Ndopa zvakaipira. Hello. Kana takutara panyaya kunamata, hapana munhu ane advantage than mumwe. Tritese. Yes. Kana Bible richita ana mai musa musahure. Ana baba musete sei? Musahure. Hapana zvinonzi aiwa varume, varume tinotenderwa, kutenderwa chii? Haleluya. Amen. Saka nyaya iripo ndati kana rwarudo rwemumba rwakaipira kuti rune maconditions baba shalo vakatadza kumita maconditions amai shalo vanorambana tinoonana tinozwara dambudziko totozoenda kumba ta kuti mai shalo regererai baba shalo handidika baba shalo otaura kuti mai shalo otaura kuti inini handina kubva ndaka ndakasosera musha ndakuenda kwangu nokuda kwokuti rudo rwacho rune maconditions hallo haisi god kind of love ilove yebody hazvina spiriti baba tikunzwanana that's why kuchiona kana pakudanana hapana arida kupinda muspiriti baba kudanana batsi tikunzwanana bhozi ndezvechi ndezvepanyama Hello. Ndezvepai? Yes, kana isusu vafundisi hatombopinde mweya panguva chaiyo. Bhozi ndezvepanyama. Hello. Rudo rwachiroho nderopai? Right, asi pane rumwe rudo rwekuti ndero maemotions rwekuti inini navachizuro ufriendship hwedu kana huri hwemaemotions musi wavanotiratidza tinoburana. Muri kuibata? harusi rwepanyama urwu nderwemai maimotion zviri kuenderana nenyaya yekuti zvavari kutaura zviri kuwirirana neni here the moment yezvi yekuti zvavari kutaura zviri kuwirirana neni zvinosvika zvinosimudza maimotions mandiri ndova negood feeling towards him hallo the moment yekuti mafeelings angu anenge anegative towards him problem inoitika ndekuti even the feelings dzinove negative hallo maemotions kana anegative mafeelings anenge negative urwu rudo runowanikwa rwomusoo hallo unonzi tamba iri kuita sei iri kurira koti tesamene ndivazinzi ganda rinotsigwa nechi idado kudaro hallo manje kana tichinge taakuuya kunew testament Ndoo panozonzi naKristu, dananai, dananai. Semadiro andakakuitai imi, kondisheni yenyika yanga isingadhizevhi kuti idiwe naMwari, asi Mwari akaida nokudaro. Ndoo paunonzwa zvichinzi, Mwari wakada nyika, chekutanga is to love the world. After loving the world, he gave his only begotten son. hallo hakuna maconditions iroro nderokuti uve wakaita sezvauri tiri tese ra saka zvazvinoita ndopaunozoona jesu akuti mozisi akambokupai mumwe murayiro asi nhasi ndakupa murayiro wokuti ida even muvengi wani muvengi wako the new testament love ndeyekuti we need to love even our enemies Yes. Tunzwanana? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Saka that's why ndichitaura ndichiti even if uri muprayer uchinyatsoziva kuti muvengi wangu ndinhingi hapana kudzorera marasha kuwange. Hello? Yes. Hapana kudzorera marasha kui? No go back to sender. Nokuda kwekuti sender wacho iyeye unenge uchimuda. Saka kana uchimuda sender iyeye wakabatwa neshoko raKristu rekuti ida muvengi wako haukwanisi kudzorera marasha kuwange. Hello? Amen. Kana uchida muvengi wako, you will know that a witch ka ndiye anonzi muvengi. Saka instead of saying a witch must die, you will say a witch must not die. Why? Because you love him unconditionally. Hello? Uru ndo runonzi rudo rwani? RwaKristu. Iyi ndiyo problem yauraya chinamato chedu chanhasi. We go and quote the Old Testament. kwainzi ganda rinotsebwa neganda kuchinzi aisafa not a woman to, a, a, a witch to, to live hallo yes. but tauye kunew testament kwakunzi love even your enemies hallo yes. pray for those, for those who case you bless them those who case you hallo
right saka ndiri kuti hama dzangu chinhu chinonzi kuregerera chinofambidzana nechinhu chinonzi rudo zviviri zvinoita sei zvinoenderana haukwanisi kundiregerera kana usingandide zvipenza here but remember new testament is an obligation to love me hallo nometa kuti ndiipe nometa kuti ndikuite sei nometa ndakashata pameso nometa haundifarire zvako nyaya iripo ndeyekuti you need to love

Bitterness haitange iri bitterness. Bitterness. Bitterness haitange iri yes. Muupenyu chinhu chinoitika ndechekuti kuti izova bitterness inotanga iri a disagreement between vanhu vangani? Hello? inotanga ine disagreement between vanhu vangani vanhu vaviri vakatadza kuwirirana mhedzisiro yacho mumwe anotsamwa tikunesere baba ephesians chapter 4 verse 26 tsamai musingatadzi zuva ngarirege kuwira muchakatsamwa haleluya amen ndati nini problem inotanga kuti bitterness izomanifesta muupenyu hwako inyaya yekuti taregerera chinhu chinonzi kunzwanana disagreement mukaisiya yakadaro musina kuisova musina kuuya to a unit of purpose inodyara chinhu chinonzi kutsama hallo inodzara chinhu chinonzi enga bhaibheri ndoparakutaura richiti Tsamwai asi musingatadzi. Zuva ngariregedze kuvira. Muchakaita sei? Halo. Taita problem yevatendi yekuti baba vakatadzirana namai. Halo. Baba vakatadzirana namai. Vanopinda mudyire dovoros for one month tiri kunzwanana for one taita problem yevatendi wokuti nometa ndimai mufundisi vakatadzirana naamufundisi panoita mwedzi mai mufundisi vakatsamwa vakagumbuka haleluya zvekuti kana kuri kunzi ndiende ndinoti bai mufundisi forgive bamufundisi ava haibude nyaya yacho iyoyo inonzwa kunzi problem ndekuti amusati makakutadzirwa iyi kunzwanana ndakambobvunza mumwe munhu ndikati hei ayanga achitaurwa nemawife nhasi achiti ndakataurira mumwe munhu ndikati inini i hate go back to center Vanzi problem ndoda vasati maroiwa. Tungana. Aro murora tikukura kwese ukuita ndebvu dzese dzasati amoroiwa kana. Aziye murume. Ora tomboti nani nakutoti tomboti nani sati akamboroiwa. Munorora kuti mukoma wangu vakoma wangu vanin'ina vangu hapana tamboroiwa. Sekuru mbuya hapana taroiwa. ndizvo zviri kureva kwete nyaya iripo ndeyekuti the moment yatinoramba pazviviri izvi kai tinenge tichiramba kufamba murudo tiri kunzwanana saka ndopakunzi nebhaibheri imi vanhu we kana muchinge motsamwa tsamwai asi musingatadze zviri kurevei hallo zviri kurevei pane kumwe kutsamwa kwokuti unotsamwa asina kutadza zvorati pane kumwe kutsamwa kuri guru tinzwanana pane kutsamwa kune mabenefits asi kwozoita kutsamwa kwokuti kana munhu uchinge watsamwa unopinda musini nokuda kwokutsamwa hallo waratinzwai munzi ndokana ndakataurira vanhu vaviri kuti ndikauya do you know kuti ndikauya ndichigadzirisa nyaya mumba yababa naamai baba vanogona kutanga varomwa but kopedza vanopedza varomwa vese mai vatanga vari correct nokuda kwechinjunzi kuda sei kutsamwa kutsamwa kukapira chinhu wani unozviexposa nenyaya yekutsamwa Hello. Amen. Ini ndikapinda mudare nemunhu anopopota stereki ndofara zvekuti dhu. Nekuti vanhu anyarira kuti zii iye achipopota. By kupopota kwari kuti ari kuzviexposa. Tikudzanana? Amen. Ndopanonzwa dare richitedza kuti ava baba baba baba vareta. Kuna mai ndokune chi kune problem. That's why makanzwa pastor last week vakati ini ukauya ndikauya kudare kumba kwako ndichikutonga. ndikaona wopopota stereki ndakutoziva nyanya kuti ndindiani ndiwewe uri kupopota nokuda kwokuti pati kudare papoka you are not submissive to your husband tikunzwanana baba paunongotanga kungopopota chetoziva kuti baba ndo problem because he does not love, he does not love his wife hallo because loving your wife haina maconditions even achipopota kudaro mude Hello? Yes. Submission. I know my conditions. Even baba vasingakude. Submit. Tunzwanana. Saka pane kutsama kwekuti unenge uri pasafe side kune mabenefits kwozoita kutsama kwokuti kunobereka chinhu chinonzi chivi. Tiri kutesera. saka zviri possible zvinoitika muupenyu kuti unokwanisa kutsamwa usina kutadza uri kubata unokwanisa kutsamwa usina kutadza yes the best way kana usingade kupinda mubitterness is to resolve a matter quickly kana paita disagreement between baba naamai the best way yekuti usapinde bitterness resolve that matter quickly hallo kana paita problem between you and your boss kubasa the best way enda kuna boss urizove nyaya iyoyo very quickly hallo because the problem yatinochengeta chinonzi chigumbu yatinochengeta tichiti takatsamwa problem ine tikaihwani Kutsamwa iko kunobereka bitterness. Ndine mubvunzo. Ndiani anoti ndanditsamwa? Ndoda munhu wani anoti ndanditsamwa? Pashaya. Last week patakatora nyaya yerudo pakawana munhu wani akati inini murudo wandofamba. Handiti? Ko pakutsamwa. Alright. Maita zvakanaka mataura chokwadi. Kutsamwa kune mhando mbiri. Hello? Kutsamwa kune mhando mbiri. Ephesians 4:30. Kutsamwa kune mhando mbiri. Ephesians 4:30.
Regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari vamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa. Shungu dzose nokutsamwa nehasha nokupopota nokutuka nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Hallo.
Shungu dzese kutsamwa nehasha halo kutsamwa nehasha zvinhu zvingani rechirungu rinoti king james version inoti anger and red kutsamwa nehasha kutsamwa nechi musiyano uri pakati peenga nered ndeupi musiyano uri pakati pekutsamwa nehasha musiyana uripo uri simbo kunonzi kutsamwa inonzi implosive anger hallo pane inonzi implosive inonzi explosive inonzi explosive dzinonzi hasha mai vakagumbuka munhu wese anozoona kuti amai vanovava vagumbuka tikunzwanana fana akambona rize fana akamboguma rize rize rine hasha haritsamu ritese rine nonzi explosive anger kutsama kunozviratidza kwekuti ukatsama munhu wese anoti shit Mai baba vakanga vakaita sei? Vakanga vakatsamwa, kutsamwa zvekusvika pakubvisa hembe. Watsamwa. Ndinonzi explosive anger inoratidza zvechokwadi kuti pambe ndandaita sei? Halo, ayo kuti ndatsamwa. Ndanda nehasha. Kunonzi kutsamwa zvinongodunduvira mauri. It's an implosive anger. Ndasada kuudza kuti kuna nonzi pana asikatsamwe here? Both ndanga ndichiziva kuti vazhinji tinobata kuti chinongonzi kutsamwa ka kupopota. Kunzwanana? But unogona kupopota mumwoyo mako. Ugotsamwa. Ende inonzi kutsamwa ukaipira chinhu wani. Hasha dziri nani pane kutsamwa. Vanhu kana vachikuona kunze vanenge vachiti amai ava vanotadzirwa zvavo but vakanaka. Hello? Asi vanenge vakasunga nechemukati. Tiri kunzwanana? Vanenge vakaita sei? Vakasunga. Vakaita kutsama. Ndivo vanopedza mwedzi vakaita kugumbuka. Ndivo vanoti kana makatedzerana 2015 tamuna 2017 vanoti watanga zvegore iri. Why? Nenyaya yekuti hazvina kubuda zviri pai? Zviri mauri. munhu ane inonzi implosive anger kana aida kuti anger yayo ibude mazaranda se anonoudza ari panext zvandaitirwa naaniya zvandaitirwa nababa zvamunoona kudai the moment yava kudaro gosipi yatotanga makuwa atita se the moment yekuti zvabva pana pana chitsuro zvikaenda pana Pana Chitsuro Junior, Chitsuro Junior achipasira achipasira kuna Ruzema, Ruzema achinopasira kuna Mai Chitsuro, Mai Chitsuro achinopasira kuna Mai Mkuku, Mai Mkuku pana pana Mai Chitsuro, Mai Chitsuro back to to Chitsuro. Chii chinoitika ipapo? Zvinodzokera futi. Zvinodzokera futi. Saka inoumba inonzi a, a, a cycle of gossip tikunzwanana and at the moment yekuti zvaumba that sake of gossip pazvinodzoka kune vavava even though vakanga vakaita zvekuimploda vakakwarira padundundu chinoita ndechekuti you become bitter hallo saka either kutsama kunounza bitterness oro hasha dzinounza chi bitterness chakapira hasha ukangogumbuka ipapo munobva maruwana wotoita bitter zvokusotana ipapo tiri tese asi chinhu chinonzi manje kutsamwa manje unochengeta ndekuti vari kunzi kana muchinge matsamwa zvokuti baba havaone chiregedzai kutsamwa zvekuvidza zuva hallo its very easy kuti munhu ane hasha aite hasha oregedza kutadza but zvakaoma kuti munhu atsamwa kana kuti munhu ane inonzi enga aregedze kuita se aregedze kutadza because anger yakaipira chinhu wani inoprolonga hallo kana pachinzi regai kupedza zuva makatsamwa inyaya yekuti don't take long makaita sei hallo zvireva kuti namai shumba kuti katsambidzana makuseni masikati tifunongera kuti tatotamba tese Tete. Kutsamwa waliro. Right. Eh, nokuda kuti hakuna munhu asikatsamwa ndii. Eh, tingakunyeberei weduwe. That's why tichiti kunyange ukayamba munhu wamwari unogona kusvika vamuka on the wrong side of the bed. instead yokumuka uri kurudyi unoona wakamuka uri kuruboshwe zvisina mira zvakadi zvakanaka vanotsamawo expect that hallo expect nei njaira ee musazofukidza kuti hanzi hatisama totombotsamawo kana mukauya kubasa totsama asi chandakaipira nekukuudza two minutes kuti madhiri ako aina asi mafaro zvotopera haleluya saka ndiri kuti zvinhu zviviri izvi zvinodyara chinhu chinonzi bitterness of which kana bitterness yauya inano saka mubvunzo wandanawo ndewekuti how do you recognize the bitterness in someone's life unoona sei kuti munhu uyu kayo ari bitter mulife yake toidentifyase kuti munhu ari bita munhu ari bita is always complaining about something or about someone munhu anogara achingocomplaina hallo kana vari baba vanai mai mumba mai anenge achingocomplaina nenyaya yababa kumanexido titese kana ari boss kubasa unenge uchingocomplaina nenyaya yaboss Kana muri muchechi zvinhu zvisina kufambiri unongoti kukombolena nyaya yechechi hallo amazana zvikuita mukuru wacho mazana haasitombofamba kana mweya amazana haasitombodai so haasi kugona kuparidza hallo isaidi yechi Ah, mazano baba baba itori problem baba mumba mazano hausitombondipa mari kana ka one eh, tingogara tichingonetsanisa nechi mazano habosi wangu kamutongero kavo vakaona kuti hakana kumira zvakanaka vatotanga vakatomumaka chaizvo bitsai nebitanisi bitanisi haitauri chinhu chiri positive bitanisi totaura chinhu chiri chi chiri negative so bitanisi is always negative inogara ichipa manegative facts inogara ichingochema ichingogunun'una ndozvinoratidza kuti munhu ane chi saka i think tama experts takukwanisa kuidentifya bitterness pa patiri panapa handiti hallo haisi yekuti kana tabuda muno mutanga kuti iwo bitter bitter bitter tikese hallo bitterness yake pira chinhu one bitterness is always suspicious hallo munoziva kuti ndikava nebitterness pamukadzi wangu especially dziri nyaya dzeunfaithfulness unoziva kuti the moment yandinorara ndotorota atori nemumwe murume zvisina kumira zvakanaka unoziva ndakaudza a friend of mine arota akati shamari ndakuta musikana wangu izvi so anga ane boyfriend ndikati right The problem is you are bitter. It's either une mwe relationship yawakamboenda ukava bitter iwe ukabatwa rough saka wangofunga kuti vakadzi zvinoita se yes vakadzi imbwa ndozvanoita ngofunga ivavo varume vacho vakadzi vachiti varume chi imbwa

Bitterness inotsvaga munhu wekutsamwira. Funzanana. Haidi pane rufaro. Ikasvika pane rufaro ka inotsvaga kunyonganisa. Tunzwanana. Ndikapinda mbama achitsuro nabo vachitsuro vachifara kana indiri bitter. Problem hainetse. Ndongwa ndongwa zvoitadisa two seconds zvinenge zvaburana. Tukunzwanana. Right. Saka kazhinji bitterness inotsvaga kutsamwira mumwe munhu. right so nekuda kwaizvozvo pane need muupenyu hwedu to forgive other people hallo hapana yes. anoramba kuti ndakamboaffectwa nebitterness tunzanani mm. even ini pandiri panapa bitterness yakatombondi affecta ndikapedza almost six months ndapedza 6 months ndichizama kubvisa bitterness mandiri kuti bitterness buda it took me 6 months hallo
vangana anotaura kuti handisi bitter towards anyone
sofa sofa ah, So far. So far.
Wenye kutaka mbuga ichaka ningaja. Right, so ashinde dance for that song. Icho kwani kuti kuti varipo. So far na so far varipo. Ndikaikupe hint. Kana uchida kuona kuti we are not greater. toward someone haunetse kutesta haunetse kuita se yes ndo kana ndakambozvitaura kuti ndakamboenda kune imwe nzvimbo but ndaticha with bitterness that's my best topic and offering hallo my lovely eh bozi bitterness ndikanyatseparidza chaizvo chaizvo misodzi inobuda ndichitaura tinonzwanana but ndapedza kuparidza but ndati right one on one ndichidhila nyaya yechi yebitterness pandagara nemumwe mudzimai vana mutama here taura tinzo nyaya yebitterness zvikanzi inini pane munhu akanditadzira munhu yesososo hapa ndi munhu wamwari zvakadi zvakapera ndikati ainetsa mati ngatifugameti namati nemonesia vatogama tinamati kana tichinge tanamata zviri simple zvoda kuti kuti kuna mwari lord love that person with the same love yamunondida naini bless that person with the same blessing yamunondiita inini zvikanzi muna mwari gombirai chokwadi chekuti munhu yeye akandigumbura ndikati amai yabusa tunzwanana bitterness iri simbu kubata ingotaura kuti let's pray chete let's pray kuti that person yeye wangori bita uri kuti hausisiri bita paari uti lord bless him with a double portion of blessings kudarika inini vangani vari ready for that prayer weduwee weduwee weduwee orati pakanaka dziksai maoko enyu

nyaya iripo ndeyekuti pane need pane need yekuti tiregerere tiri kunzwanana muri kuona kuti kwati kuenda tadiscover bitterness tabata nyaya yeenga nyaya yekutsamwa tikaona kuti nezera rauri zvakaoma kuti uti ndasvika pari nhasi and anambira ndava bitter towards anyone else Halo, tikasvika panguva yekuti mudzimba chaimo chaimo pane vasi kutomhoresana nevarume vavo, pane vasi kutomhoresana nevakadzi vavo, pane vasi asiri kumhoresana nababa wakamubereka. Ndikati zvinhu izvozvo zvinokuafekta especially in your spiritual hope, zvinokuafekta zvinhu izvozvo. Right, ndadaro ndikachiti kana tese tichinge tabvumirana kuti pane chinhu chinonzi bitterness, next phase yangu ndaakuti there is a need for us to forgive. Hello? There is a need for us to forgive. Why? Because forgiveness ku New Testament is an obligation. No matter kuti uri kuda kuregerera kana kuti hausi kuda, you have to forgive. Tiri tezera. Amen. Right, verenga. Mark 11. Kana mukamira muchinyengeta kana mukamira muchinyengetera. Yeah.
Kanganwirai kana mune mhaka nomumwe. Yes.
kuti nababa venyu vari kudenga vakukanganwirei kudarika kwenyu kana imimi muchinge mauya panyaya dzekunamata halo kana imi muchinge mauya panyaya dzekunamata kana uchiziva kuti une mhaka nemumwe kanganwira nayi Hello. Mhaka nemumwe. It means pakanzi mhaka nemumwe pakati pangu naachitsuro. It means it's either ndini ndatadzira achitsuro kana taachitsuro ndo vanditadzira. Three times? Yes. Kana uchinge watadzirwa uriwo watadzira. Ainetse. But problem inonyanyonetsa kana uri watadzirwa. kana muchida kuziva kuti ukaenda kunoyananisa vanhu munhu anonetsa kuyananisa ndaatadzirwa why nekuti anenge achikupa mafacts ese ari kuita kuti azvisapote pakutsamwa kwake tunwanana wozwanzi imi baba mufundisi makambonyatsorohwa here nechipambano woti munhu wamwari handisati zvozi thats why dai kuri kunzi makamborohwa nendaenda namaimfundisi vavo zvonzi mbobvunzai maimfundisa zvekuti kana maimfundisi vasina kusimba vanoti ii chokwadi zvinorwadza hallo saka munhu atadzirwa kana takutaura nenyaya yeforgiveness ndiye ane problemu But Bible riri kuti we need to forgive as we were forgiven by Christ. Hello? Amen. Nokuda kwekuti isusu takatadza tikaregererwa naKristu, we need also to forgive. ndataura ndikati forgiveness it's an obligation hallo munhu wese pano panyika akatadza ende atadza akatosika forgiveness kuna mwari president kune chapter inoti forgive us as hanzi

ndambobvunza ini ndambotaura ndikati chii chinokudriver kuti munhu ukwanise kuregerera love hallo love unconditional love ndo chinhu choga chinokudriver kuti uite sei ukwanise kuregerera mai kuti vakwanise kuregerera baba mumba its because mai vava vanoda baba tunzwanana kana vasisa vade vanokudza kuti zvavharani inda kupeka mabhegzi angu ndakuita sei ndakuenda hallo hallo
saka kana tinzwisisa kuti tese takatadza 432 efficiency 432 efficiency 432 kana tichinzwisisa kuti tese takatadza tinodawo kuti tiregererwe namwari there is also need yekuti tiregererwe vanoita sei vanotitadzira ephesians 4 32 432 yes
and be a kind one to another eh. tender hearted mm -hmm. Forgiving one another. Yeah. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. Yes. Pari kunzi number one, be kind. Ivai nemoyo ndo moyo munyoro. Right? Ivai nemoyo munyoro. Number two, be tender hearted. Be tender. Pane zvinhu zviviri zvandoda kubata. Kana zvichinzi be kind to one another. Be kind to one another. ndiri kuti inini kana vachitsurwa vanditadzira kana ndakutaura nenyaya yekuve kind ndinotarisa handitarise vachitsuro ndinotarisa situation iri pakati pangu navachitsuro Hello. Amen.
Be kind.
Ndotasa situation pakati pangu nachi navachitsuro. Ndobva ndati ha but chitsuro yokunditadzira kwaandiita uyu haasi kudaro. Hello. Amen. Ndikatarisa situation kana uri kind ukatarisa kuti matadzirana then wotarisa situation yamatadzirana unova nepfungwa yokuti I can handle situation. Tunzana. Amen. Rekani zokoroze.
Ndati kana inini na vachitsuro tikati achitsuro mukatadzira imi. Inonzi kindness. Handitarise vachitsuro. Ndinotarisa situation pakati pangu na vachitsuro. Ndotarisa our bond ratinaro rekuumba the body of christ tikunzwanana ndobva ndati because of the body of christ i can handle the dispute iri pakati pangu navachitsuru iam now kind hallo kana ndakutarisa nyaya inonzi yetender heartedness ndinotarisa vachitsuro handinotarisa situation but ndinotarisa vachitsuro in person ndobva ndati no chitsuro haangambodai i think there is something chamunetsa maybe kubasa kwake kwaanoshanda anofanira kunge anetswa nabosi so nokuda kweizvozvo i think i can handle this tikunzwanana varega ndive mumarriage baba namai vakanetsana mumba Mai vakasatarisa situation vakatarisa baba vanonzwisisa kuti baba pavambobuda vachienda kubasa maybe pamwe pane zvavanetsa totese murume wangu haasi dai i think pane something the moment yekuti i think pane something nekuti murume wangu haasi dai you can help that person to overcome the problem Yes. Tundwanana. You can kneel down. Ukwanisa kunamatira murume wani? wako why nokuda kwekuti waziva iwewo kuti zvandiitirwa nemurume wangu izvi hazviitike uyo haasi murume wangu ari kuzviita uyo there is something else tikunzwanana saka unokwanisa kupfugama womuita sei womunamatira or else unotarisa situation hauchatarise the offender wakutarisa the offense ugotiya asi ndinoti kusanzwisana kwatangoita apo kungaita kuti tibve taparadzana ano ah, i can handle this the moment yawadaro ini ndikati gogo goi ndauya kuzokuyananisai antori 5 minutes yes. tinoganana handirai problem iri kuita kuti nyaya dzinetse mudzimba dzirebe uye zvechidzitadze ndedzekuti vanhu tiri kugara tiri muflash hallo the body iri in control my emotions achiti achiti controller but the issue yekuti the spirit ave in control Yet, yet our body and our soul chinhu chinoitika chekuti atongopedze two minutes zvinhu zvezvatonaka kudhara tikuchezerana hallo mubvunzo wandanawo ndewokudai so who is responsible panyaya yeforgiveness baba namai vatadzirana handiti anga nditi baba vatadzira amai mumba baba ndivatadzi vatadzirani who is responsible to resolve problem anza ndeyekuti mese hallo anza ndeyekuti atadzira atadzira kana kuti atadzirwa mese you are responsible to resolve the matter hallo ndo pari kunzi newedi kana uchinge wauya kuzonamata woziva kuti inini nehama yangu tine mhaka yatinayo buda uende and resolve your issues then you come back tiritese orit matthew chapter 5 iyi ndiyekutadzirana ke ndikuda kuoni watadzirwa iwewe

usiye chipo chako ipapo pamberi peatari mm. uende umbondoyanana nehama yako mm. ugozouyisa ugozouya woisa chipo chako right ngatibatsirane kana zvinzi hama yako ine mhosva newe zviri kunzi ndanatadza hama yako ine mhosva newe itiminzi wodiwatadza nditi mm. ndizvo itiminzi wodiwa right saka ndopari kunzi kana uchingouya nechipo chako iyi giving hallo igiving mwari ngatise zvakanaka mubate chapter iyoyi kana uchingouya nechipo chako pachi pai paouta hallo pachi chaibata kana chinoita kuti cheone giving iwewe ndouendeya nechipo chako pai paouta hallo saka ndopari kunzi kana uchinge wauya nechipo chako paalta wobva wayeuka kuti pane hama yangu ine problemu neni dzokera woenda unoyanana nehama yangu kana wayanana nehama yako wodzoka nechipo chako chechauzochinsa pamota Hallelujah. Amen. Matthew chapter 18 verse 15. 18 verse 15. Saka ndati either you are wrong kana kuti you are right. You are responsible to resolve your issues. Enda unosota ma issues newe kwako. Yes. Kana hama yako yakutadzira. Right, iyasiyana manje. Paipe pambonzi chii? kana hama yako iriyo ine problem newe which means ndiwe watadza iyi yakuuya manje yakuti kana hama yako yakutadzira which means iwewo ndiwo wacorrect hama yako ndo yarong hantika chichidonzi uite enda umuudze mhosva yake eh. iwe naiye muri vaviri moga eh. kana akakunzwa wadzora hama yako right kana iwewo uchinge watadzirwa enda umuudze mhosva yani yake shamwari inini muri two inini hazvina kundifadza mashoko awakaita se awakataura handiti mobva mataurirana mobva maregererana i machapters maviri aya yekuti iwewe ndiwo watadzira nekuti iwewe ndiwo watadzirwa anoratidza kuti either uri wrong kana kuti uri right you need to go and resolve your issues tiri kunzwanana haleluya saka iyi manje inini ini imwedoi ini handikudzidzisei chinji asina kuita Halo, mm. nokuda kwekolo yakaiswa mandiri naMwari, one day I was forced kuziva kuti handikwanise kumira pa handikwanise kumira paaltar kana ndiine hama yangu yandisiri kunzwanana nayo. Haleluya, zvakaitika rimwe gore ndezvekuti pane chinhu chakaitika chekuti a friend of mine akamira muchechi achiparidza then vamenshona my name vanditsonda vanditsonda vanditsonda the moment yandakazviziva kati a ah, ina ndikwanise kunamata kana sina kuenda kutaura nama yangu kurungana ndona nyaya forgiveness ndakaenda ndikashamari the moment yaunga chiparidza here audio yanga ichitorwa ichikandwa kwandiri ndichikunzwa sezvanga wachitaura ana kufarira nezvawaita se nezvawakataura the moment yadaro akati anoziva its because one two three four ndatorit if i am wrong paishu yakadai soyi please forgive me tikunzwanana zvikanzi you are forgiven ndikati ndikati iye bva ati kana ndakaita uromo pakukuparidza please forgive me handika ndikati you are forgiven tiri kunzwanana it means no matter kuti ndiwo watadzirwa iwo wacho ndonogona kutokwira bhazi kutonanga kuhwedza kutonoti heyi wakatadzira ke iwo bva wati yes pandakakutadzira its because iwe unganditadzirawo wobva wati on my part please may you forgive me pandakatadza iwo bva wati forgiven is granted obva ati please forgive me zvekare pandakaita sei pandakakutadza hallo amen saka nyaya yandiri kutaura yeforgiveness inoshowa kuti forgiveness is two sided tonzanana inini ndikauya mbamako especially wanetsana nemurume chenjera kuti mese munokumbira inoregerwa tunganana bosi kazhinji ngatiinini mai vanogona kutanga vari correct vopedzisira vava wrong nenyaya dzekupopota handiti saka zvazvinoe zvekuti iwewe i need your part yawakaita something chiri wrong say my wife forgive me i did this and that please forgive me then the wife anofanira kuresponda you're forgiven kuri kuti adont ah, worry dedi tozoiona tikunzwanana saka the moment yekuti murume aadimiti anditika ndinoda kuti iwewo mukadzi kutaura kuti baba ndatambira kuregerero ndarogashira ndo the same pamunonetsana mumba mune nyuwo mashoko amunotaura kuna baba even though manga muri correct handika i need you also to say please forgive me daddy paipe ndakazonyanya ukugumbukawo paipe ndikakuti uri imbwa tiri kunzwanana baba wobva wati yes forgiveness is granted hallo saka zvino saka zvinoreva kuti kana takutaura nenyaya yeforgiveness forgiveness iri two sided iwewe ndinzwi kutaura pako pawakatadza pawakadii mai vanofanira kutaura pavo pawakadii zvichireva kuti pekutanga ndinoyanditerera nyaya iwe ndudza mafirita ako chisapota iwe ndudza mafirita ani ako chisapota then kana ndabuda mfezoyo ndati nyaya indainzwa iwe uratidza kuti nepawakatadza uratidza kuti nepawakatadza akuti mtu baba unepawakatadza akuti mtu mai nepawakatadza iwe taura pawakatadzira uyu uyu ataure pakatadzira uyu Hello? Amen. The moment yekuti mai vanoadmita zveshuwa ndakatombotadzawo toti right. Christ sezvaakakutadzira paakakuregerera watadzawo regerera baba. Christ wo baba sezvaakakuregerera mamutadzira regerera vamai. Nyaya inetse baba. Tiritezera. Amen. All right, ndapotaura nyaya yechinhu chinonzi rep nechinhu chinonzi anger kwatati kutsamwa nehasha chii chinopedza hasha hallo chii chinopedza hasha proverbs chapter 15 verse 1 inoti mhinduro nyoro inodzora kuita sei yes soft answer turns away rape Hello? Soft answer turns away. Ndio pandiri kuti baba vakagumbuka vakaita hasha. Baba vakagumbuka vakaita hasha. Mai mukati anova mvura. Mai obva okupa mvura. Hapana problem ine tikandika. But the moment yekuti baba vaita hasha, iwe woita hasha, inoita problem. Munoona zvikonzera maproblems mudzimba kana mumabasa. Ndizvo zvezvo. saka problem yatinayo panyika ndekuti vanhu vazhinji hatikwanise kukumbira ruregerero hallo hatikwanise kuita sei yes tinoblemana ndakamboitaura nyaya iyi kuti kuna genesis adamu achinzi adamu asi wadya kani muchero uye wandakakuti usadye adamu anoti mukadzi wamakandipa anopomera

unotari unotaririreiko rubanzu ruri muziso rehama yako asi asi hauoni danda riri muziso rako kana unga kana ungataura seiko kuhama yako uchiti rega ndibvise rubanzu muziso rako izvo danda riri muziso rako Iwe munyengeri, tanga kubvisa danda muziso rako ugoona kwazvo kubvisa rubanzu muziso rehama yako. Hallo,
kana takudhilani forgiveness hainetse kunzwanana mhm. haisi nyaya yekuti baba vazvandiita so vazondidai vazondidai usati watanga kutaura zvababa usati watanga kutasa kamuti kari musoro ababa mune zidanda riri musoro aba tikunzwanana so instead yekutiudza dzababa tiudze dzako hainetsi yakadaro hallo chapter iyi iri ngoshuwa chete kuti we need to acknowledge our failures hallo tinofanira kuacknowledge our failures, failures. Ko chii chakaipa kuti sorry baba I was wrong pandakataura zvakati. Sorry my boss kubasa I was wrong pandakataura kwamuri zvakati. Instead of saying ah boss problem iripo ndekuti bro boss akatoti makaiva zvino zvinotomira zvakadi zvakanaka. So the moment yekuti one a admita issue iripo ndeyekuti tinofanira kuregerera munhu upi? Yeah. Hello. Mm. zvandinoda kuti tiite pano tinoda kuti tisimuke netsoka dzedu